Bħalma konna qed ngħidu, l-Ingliżi dejjem ħolqu ċertu moviment u n-niesi dejjem kienu jħossuhom naqrek, taf int, bħal dejjem qieshom riedu jagħmluha ċara li l-Ingliżi lili għażlu, iva, lili l-Kalkara u mhux lil ħaddieħor. Għax l-Ingliżi dejjem kienu jafu jagħżlu l-aħjar u viċin il-baħar. Allura n-nisi kienu jħossuhom kważi aħjar minn ħaddieħor. Madanakollu ma ntihomx tort. Fi żmien niftakar li kont inservi bħala żvog ta' viliġġatura. Issa fl-imgħoddi għiduli intom min kien ikollu viliġġatura. Is-sinjuri kien ikollhom, għax il-bqija tal-familji kellhom xorti li kien ikollhom saqaf fuq rashom. B'hekk kelli dik in-naqra fama tas-sinjuri. Kienu ħafna dawk li kienu jqisuni bħala the elite of the South. Kienu jaħsbu li jien l-isbaħ fis-South, fin-Nofsinhar tal-Gżira. Mill-qbpija, ngħiduha kif inhi. Fil-passat ħafna minn niesi kienu bdiewa, sajjieda, barklori jew boat builders. Nies minn tagħna. Kulħadd jaf lil kulħadd. Qisu familja. Kważi kważi nasal ngħid kulħadd jiġi minn xulxin. Minn dejjem kienu ħaddiema u professjonisti li stinkaw u mhux sabu s-sodda mifruxa, batgħu biex waslu fejn waslu. Illum narhom għadhom daqsxejn riservati għalihom. Mhux snobs, lanqas xejn. Forsi jdumu ftit ma jitħalltu, imma qalbhom ituwielek. U hekk kif nibdew noqorbu aktar lejn il-qalba tiegħi, ejja nkomplu naraw x'inhuma kapaċi jagħmlu. Se ngħaddikom mill-aktar toroq importanti li dejjem kienu l-qofol tal-formazzjoni u l-iżvilupp tiegħi. Uħud minn dawn it-toroq antiki tista' tgħid baqgħu kważi l-istess sal-ġurnata tal-lum, għajr għal xi tibdil 'l hawn u 'l hinn.

Imma qabel xejn, qed ngħaddikom minn din it-triq pjuttost ġdida. Daqsxejn bid-dawra, naf, imma għandi f'moħħi storja ħelwa li nixtieq nirrakkuntalkom aktar tard. Qabel is-snin sebgħin din it-triq qatt ma kienet teżisti. Kien hawn għalqa fejn kienu jilagħbu l-cricket. Iva, għalqa, sewwa smajtu? Tistgħu timmaġinaw? L-art li għaddejjin fuqha bħalissa kienet għalqa. Lanqas qatt ma kont noħlom li kienu se jlibbsuni din il-libsa ġdida. Taranix bħal-lum. Hawn id-djar, Hawn in-nies, xi ħanut, u hawn intom? Imma qabel hawn kien baħħ. Bilkemm kien jersaq ħatt 'l hawn? Kelli ħafna aktar għelieqi milli għandi llum. Kienu ftit imfirxin madwar il-medda kollha. U malli tagħmel dik in-naqra xita! Hi! Kieku tafu! Dik ir-riħa tas-siġar tal-ħarrub għadni nxommha sal-lum. Kważi kont noffri privileġġ akbar mil-lum. L-aktar lit-tfal. Kienet l-hena tiegħi narhom jiġru jolgħu wara xi farfett ikkulurit, xi baħrija jew isegwu nkiss inkiss xi dudu jitħaxkem ma' xi ħajt. U issa? Xejn. Xejn minn dan m'għadek tara. Xejn minn dan m'għadhom igawdu t-tfal tal-lum. U għada? Pitgħada? Bil-wisq inqas. Anzi, biex inkun għad kollox, għadhom igawdu xi siġra tal-ħarrub jew tnejn, il-ftit li għad baqa' fil-bitħa tal-iskola primarja, Dak in-naqra dell u arja friska dejjem joffru sens ta' mistrieħ u trankwillità. U hemm hi l-iskola, hekk kif idduru l-kantuniera. U fuq wara tagħha Arawha! Tila! Tila! Dejjem aktar majestuża u prominenti! Tonda! Tisboq fuq l-erba' rjieħat tal-madwar! Il-knisja parrokkjali! Imma ma ninsewx li lanqas dawn it-toroq li għaddejjin minnhom bħalissa ma kien hawn. Ġodda. Uffiċjalment din iż-żona kienet magħrufa bħala t-Turretta U saħansitra niftakar ukoll lil xi wħud li kienu jirreferu għaliha bħala wiċċ il-merħla. Niftakar qisu lbieraħ hawn proprju fit-tarf tat-triq kien kollu raba', kollu għelieqi fertili, uħud minnhom ta' Vitor! Mara bieżla, dejjem b'xi fardal marbut ma' qadda u kuljum għaddejja tħabrek fl-għelieqi jew fir-razzett. U t-tfal, l-hena tagħhom jitilu 'l hawn fuq jilagħbu, jiġru, jaqtu l-kappar, jittantaw lil Vitor, u xi ħuġġieġa f'xi għalqa viċin ma kienet tonqos qatt. Il-kantuniera li jmiss? Għaddejtuha ġa? Hemm timmarka proprju fejn kienet tagħlaq Triq is-Sinja, qabel ma kont tidħol għall-għelieqi ta' Vitor. Proprju hemm nibdew deħlin aktar fil-fond, ġewwa l-qalba tiegħi. U aktar kemm nidħlu 'l ġewwa, aktar nibda nara moviment. Qed taraw bħali? Fuq il-lemin? Waħda taqbeż wara l-oħra. U l-oħra? U l-oħra? Min jogħla l-aktar? Min jistaħba u min jittawwal? Forsi aktar kwieti milli qed nimmaġina. Illum djar residenzjali, kull waħda b'ittra tal-alfabett. L-iskola primarja kienet hawn. Arkata waħda wara l-oħra. Klassi waħda wara l-oħra. Se nerġa' nħallikom ftit għax wasal il-ħin għat-tieni waqfa. Nixtieq inlaqqagħkom ma' Joseph, Belti, imma adottajtu xi ħamsin sena ilu. Mill-ewwel kien ħa grazzja miegħi. Minn mindu kien daqsxejn ta' tfajjel kien iħobb id-disinn u dejjem josserva. U kien itir bil-ferħ kull darba li kien jiddobba xi kartonċina kbira. Kien iqatta' sigħat sħaħ iħażżeż sakemm fl-aħħar beda jispeċjalizza fit-tpinġija bil-linka u l-pinna. Joseph jaħdem fil-kastell tiegħu Kastell, Iva, għax hekk isejjaħlu l-istudjow tiegħu. Qiegħed fi trejqa fuq ix-xellug, daqsxejn wiefqa u kemm kemm imħarbta. Attent li ma jmurx taqbżuh għax hu kemmxejn mistur. Jien nistennikom hawn.